Эш буенча Актанышта төпләп матди-техник базасы булган технологик техникум директоры Ландыш Җәүдәт кызы Шәмсуновага сүзне бирәсе килә. Безнең һәр елны һөнәр сайлау, балаларны укыту, берничә төрле юнәлештә белгечлекләр әзерләү һәм аларнын югары уку йортларына белемнәрен дәвам итү өчен кабул итүдә бердәм эшчәнлек алып бару буенча таныштыру өчен

Җиде профессия, һөнәр буенча, ягъни без кабул итәбез, тракторчы, тракторчы, машинист, авыл хуҗалыгы машиналарын ремонтлаучы һәм көйләүче, авыл хуҗалыгы электрлаштыру һәм автоматлаштыру, җәмәгать туклану продукциясенең технологиясе, бухгалтерлар, кондитерлар җыябыз һәм менә яңалык инде бу елгысы елдан без ветеринарлар Әзерли башлыйбыз инде, монысы безнең яңалык булып тора һәм инде алда әйтеп китерәм, без инде яңа профессияләрне үзләштерү буенча да эш алып барабыз. Нинди мөмкинлекләр тудырылган саннау профессия, үз профессиясен алган вакытта? Бу тракторчы, тракторчы машинистлар һәм техник механиклар үзләренең Һөнәрләренә үзләштереп калмыйлар инде, йөк машинасы йөртү таныклыклары, тракторның барлык категория таныкларын да алалар инде. Шулай ук инде техник-механиклар безнең җиңел йөртү машинаның таныклыклары алалар. Һәм инде менә без яңалык итеп керттек, менә ветеринарларны без үзебез техникум түләп укытачак инде, шулай ук җиңел йөртү, җиңел машина йөртү таныклыгына да. Һәм бездә инде ашханә бар, бик тәмле ашаталар, өч тапкыр ашату безнең каралган. Шулай ук тулай торак бар, тулай торакта яшәү бушка безнең. Нәрсәләр кирәк соң безнең техникумга килеп керер өчен инде? Беренчедән инде сайтка куелган безнең нинди таләпләр куелганы, аны сайттан кереп карап була. Бүгенге сөйләшүдән инде аңлашылып бетмәсә дә, кире кабат кереп карасы килгән кешеләргә дә инде. Беренчедән, гариза кирәк. Гаризаны без дистанцион алмыйбыз, кабул итәбез техникум кысаларында. Гариза, фотоочка, дүрт аттестатның оригиналы кирәк була, паспорт копиясе, характеристика һәм медосмотр. Менә шул документларны җыеп, без инде үзебезнең техникумда сезне көтеп калабыз. Стипендияләр турында да әйтеп китәргә кирәк. Безнең яхшы укыган, дүртле-бишлегә укыган

Тагын менә безнең студентлар өчен зур мөмкинлек булып тора ул. Бүгенге көндә укучылар инде мәктәп балалары ЕГЭ бетереп, югары уку йортларына керәләр. Ә безнең менә шушы Аграр университеты белән һәм Ветеринар академия белән килешү төзелгән. Ягъни безнең перекрестный программалар, аларның беренче, икенче курста укый торган программаларын без инде техникум кысаларында биреп бирәбез аларга һәм инде аларга мөмкинлек тудырылган яхшы укыган чиракта Тестирование экзаменнарын бирелгән очракта, алар инде өченче курска килеп керә алалар. Узган ел, мәсәлән, безнең сигез студент укырга керде. Быелгысы елда безнең ун студент үзенең көчен сынады. Аграр университетында март аенда килеп, пандемия башланганчы килеп инде безнең кемнәр менә шушы Уку йортына теләргә кери, керергә тели, шулардан инде тестирование алды, экзамен алды, безнең ун студент керде һәм бүгенге көндә алар уңышлы гына, уңышлы гына чыгыш ясадылар, дип Аграр университеттан инде безгә хәбәр бирделәр. Без бу балаларның документларын бүгенге көндә почта аша җибәрдек. Менә безнең быел ун бала укырга керде булып тора. Менә ветеринарияне укуны быелдан башлыйбыз дидек. Димәк, инде бу балалар да бу килешү нигезендә андагы

Бу оешма балага стипендия түләп тора, алты мең күләмендә. Ай саен түләнелә, ун ай буена түләнелә, елына алтмыш мең. Һәм яңадан уку елы беткәннән соң шушы дәүләт бу акчаның яртысын кайтара бу оешмага. Һәм менә тагын бер зур мөмкинлек бар, безнең шулай ук Техникумны бетереп, уку бетереп, авыл хуҗалыгы өлкәсенә эшкә кайта икән, аларга единовременный пособие түләнелә, 150 мең күләмендә. Менә узган ел безнең укып бетергән студентыбыз килешү төзеп инде, менә шул 150 меңне алды. Һәм инде быелгысылар да менә кем кайта, без тәкъдим итәбез. Президент документларны алып инде, авыл хуҗалыгы идарәсенә мөрәҗәгать итеп, менә шушы дәүләтнең поддержкасын, 150 мең күләмендә поддержкасын кулланса, бик яхшы булыр иде инде.